Ýigrimi nolik iki müň ýigrimi nji ýylda Instagram sahypamda ilkinji postumy paýlaşypdym we bu mynasybetli geçen gün dört ýyllygy mynasybetli diýen ýagny Instagram sahypamda hekaýasynda näme gyzyklanýan bolsaňyz soraglar soraň diýdim. Ol ýerden gelen soraglar we ondan öň berlen soraglaryň hemmesini jemläp Size has giňişleýin bir görnüşde hem özüm üçin bir ýatlama wideosy taýynlamak isledim. Hany onda, taýyn bolsak, ýanymyza kofamyzy, çaýymyzy alan bolsak, wideomyzy ilkinji sorag bilen başlamakçy. Esasy maksadyň näme? Ýa-da şu kanaly açmagyňa näme sebäp boldy? Ýagny Instagram saýpamy, YouTube kanalymy açmagymyň esasy sebäplerinden biri Türkmen dilinde hiç bir ýagdaýda ulanylyp bilaýjagymyz bir maglumat çeşmesi ýok. Ýani meniň wideolaryma nälet ýadaýda ynanmaly siz? Men wideony paýlaşjak wagtym, gözleg işini geçirýän wagtym şonda üç dört sany çeşmeden gözleg işi edip, olardan jemlän maglumatlarymyň hemmesini birleşdirip, Size hödürleýän. Meselem aýdaýyn bir çeşmede başga zat diýýär, başga çeşmede başga zat diýýär. Şony men anyklaýançam öz göwnüme laýyk gelýänçä jaý öz göwnüme jaý bolýança men şony gözläp gözläp hakyky zatlygyna göz ýetirenimden soňra size hödürleýän. Ýalňyş zady size hödürläp ýa-da ýalan zady size hödürläp meniň elime geçjek zat hiç haçan ýokdur. Ýöne ýene-de şu taýda ýene bir zat aýdaýyn, meniň esasy paýlaşýan zatlarym bilim ylyma degişli ýagny tehnologiýa zada degişli wideolary size hödürleýän. Bularyň içinde Bilýäňiz, ýagny hemmäňiz bilýäňiz, bilimem üýtgeýär, ylymam üýtgeýär, tehnologiýa-da bir-birinden ýokary derejede üýtgäp durýar. Bu sebäpden bu günki aýdan zadam ertir üýtgäp biler. Ýa-da onuň üstüne başga zatlar açyş edilip, ýagny şolar ýalak bir görnüşde üýtgäp biler. Ýagny esasy maksatlarymyň biri bu kanallary açmagymyň Şolar ýalak gyzyklanýan zatlarymy size hödürlemek we türkmen dilinde ulanjak çeşmelerimiziň azlygy sebäpli şular ýalak bir başdan geçirmä başlamagy maksat edindim. Instagrama başlama maksadyň näme? Bu-da ýaňky belleýşim ýalak, şolar ýalak we bu Instagrama başlamak hekaýa meniň birazjyk üýtgeşigräk boldy. Meň öňki işleýän ýerimde bir işdeşim bardy. Şonuň bir Instagram sahypasy bardy we o maňa işläp ýörkäk şeýle bir sorag sorady. Aman diýdi, ýani türk özi. Aman diýdi, siziň diýdi ýurduňyzda diýdi nälik zat az diýdi. Ýani sosial mediada zatda näme az diýdi. E men hem girdim, gördüm, şol wagtlar 4 sanakmy nämemi fakt paýlaşýan Instagram sahypalary bardy. Menem aýtdym ýani şular az bolup görünýär gözüme diýdim ýani başga hiç zat aklyma gelmändi dogrymy aýtsam. Olam aýtdy senem etsene şolar ýalak zat ýani senem paýlaşsana fakyt işte bilgi diýilýär aslynda türkçe nämedenimizde de maglumat fakyt zat senem paýlaşsana diýdi. E, menem Nälik etmeli bilemok hiç zadyny ondan soň piksartda zatda nemeşdirip ýasaşdyryp zat edip şeýtdirip başlapdym ondan soňra korona karantin wagtynda üç sapar korona bolanlygym sebäpli öýde gaty köp wagtym boldy boş wagtym gaty kän boldy şol wagtlarda Baryş Özjany ondan öňem yzarlaýadym o kişini de şol wagtlar

Motiwasiýa, maňa motiwasiýa beripdi. Şonda menem YouTube kanal açyp, YouTuba wideo paýlaşmagy maksat edindim. Ol ýerde has uzyn wideolary paýlaşdym. Şeýtdiribem Instagram we YouTube başdan geçirmelerimem şeýtdirip başlady. Dört ýylyň içinde näme üýtgeşmeler boldy özüňde diýýän? Iň esasy zat, her ýurtdan Tanyşlar bar. Ýani bu meni gaty begendirýär. Şeýle bir felsepäm bar, dogrymy aýtsam, sosial media taraplardan zatdan. Agzalaryň kişileriň hili diýilýän bir düşünjem bar. Bular nälet bolýar meselem? Ýani ynsanlaryňam gürrüňdeşlik edeniňde, zat edeniňde hil hildir ynsanlaram. Özüňiz gowy bilýäňiz muny. E, bu sebäpden meni yzarlaýan adamlaryň hiliniň e, orta derejeden ýokardalygyna ynanýan. Bu sebäpden hilsiz diýip biljek ýaly ýöne ýani hili pesräk ynsanlara garanyňda hili pesräk ynsanlardan 100 sany hili pes ynsan bolandan bir sany hili ynsan bolany meniň üçin we jemgyýet üçin has gowy. Bu sebäpden men agzalaryň sanyna, zadyna kän üns beremok. Has köp bolsa şonça gowy. Ýani has köp kişä görülmegimiz biziň üçinem, siziň üçinem has gowy. Şolar ýalak ýani meniň bul sosial mediýadaky bir felsepäm. Dört ýylyň içinde näme üýtgeşmeler boldy diýenimizde meniň durmuşym hakykatdanam gowy üýtgedi. Öň aýlyk işde işleýärdim, indi aýlyk işde işlämok. Freelancer. Ýani islän wagtym turýan, islän wagtym ýatýan diýilýän bir zat bolýar, ýani şolar ýalak, ýöne mende olar ýalak zat ýok. Gijäň ýaram işläp ýörün, gündizem işläp ýörün. Ýani şolar ýaly gurnemammy. Aparatlarym üýtgedi. Ilkinji başdaky çeken wideomy şu taýyk goýjak. Dünýä daşynda ýaşaýyş barmy we olar nirede? Dünýä daşy ýaşaýyş diýmek, düýbi dünýä bolmaýan ýaşaýyşdyr. E şu wagta çenli dünýä daşynda ýaşaýyşyň barlygy hakynda çaklamalar gaty kändir. Ýöne hiç bir ýaşaýyş tapylan däldir. E şonuň bilen şu wagtky Görüp oturan wideoňyzyň arasyndaky tapawudy elbetde görýäňiz. Öň telefon bilen başladym. Çyram ýokdy, zadym ýokdy. Öýdäki çyralardan zatdan ejişdirip zat edip A5 de öýtýän, A3 mi? Şondalyk Samsung A3 mi näme şondalyk bir telefonym bardy. Şoň öň kamerasy bilen başlapdym. Indem Hudaýa şükür şu wagt şular ýalak we ilerlemäne dowam etjek. Häzirki edýän işiňizi saýlamana näme sebäp boldy ili höwes barmydy? Munuňam hekaýasy birazrak uzynrak. Men iki müň on dokuzynjy ýylda, ýalňyşmasam iki müň on dokuz bolmaly, edil biziň şu gapdalymyzda iki köçe gapdalymyzda bir surat jaý bar. Şo taýda günlük alty bazar zat işleýärdim. Şo taýda surat düşürmäni Daşyndan, öz wideolarym montaž edenligim üçin oň komp o taýdaky kompýuterde, o wagtlar kompýuterim ýokdy elbetde. O taýdaky kompýuterde montaž etmäni zady öwrendim. Zat etdim. Ondan soňra Pälwan tema talyplarynyň agzasy Pälwan aga bardy. Şol aýtdy maňa. Şunda şunda ledi meň wideolamma ýutub kanalyma şony montaž edip bilermiň? Hawa dedim edip bilerin telefonda montaž etýädim o wagtlar. Ondan soň ol aýtdy mun telefonda şunda montaž etýän bolsaň kompýuterde nälik seniň araň zat diýdi. Menem aýtdym öwrenerin diýdim ýani öwrenilmejek zat däl elbetde. Ondan soňra ol aýtdy şunda şundaly men saňa kömek edeýin diýdi bir kompýuter tap diýdi. Şondy-da bilelikde alaly diýdi. E, bor, näme etdik, zat etdik. E, ol ýar çykdaýjysyny berdi, menem e, özümden ýarsyny berip, şolar ýalak bir e, kompýuter edindim. Şu wagtam e, bar o kompýuterim. Ondan soňra şu kompýuterde-de işlemäne başladym, montaž etmäne başladym. Soňra daş töwerekden maňa Nazar aga bar, Mekan aga bar, ondan soň Izat aga bar, şolar ýalak daş-töwerekden kişiler maňa toýlarynyň wideolaryny montaž etdirmäne başlady. Ondan soňra birazjyk ýany pul birikdirdim, zat etdim. Soň karz kowal edişdirip, bir apparat aldym, Sony alty müň üç ýüz apparadyny aldym. Gowy apparatdy. Ýani 4K, 30 fps çekýärdi, düşürýärdi. We 1805 birazjyk tehniki taraplardan hem aýdaýyn, ýani almak isleýänlere maslahatym bolsun, häzir o soraglaram bar, olara-da jogap berjek. Şolar ýalak bir apparatym bardy. Şony ulandym. Ondan soňra ol kişiler maňa toý beren kişiler bilen toýa gidip başladym. Şeýtdiribem dowam etdim. Ýani o wagtlar başda başlan wagtlarym e, aýlykly işinde işleýärdim. Ondan soňra ol işden çykyp, göni montaža, şu wideo işine geçdim. We şu taýda ýene bir zat aýdyp geçeýin. Ýani höwes diýilýän zat, ýani men etýän işimi söýýän. Bu da meniň e, ol işe bolan höwesimi has beter artdyrýar. Söýgi, söýgim meniň höwesimi artdyrýar. Elbetde, ýani höwesim gaty gowy. Ýani bul işde etmegime başda-da höwesim bar. Ýutubda zatda wideolar paýlaşýandygym sebäpli höwesim bardy. Bular ýala ýani gyzyklanýadym. Şolar ýaly soragym-a ýok, üstünlik dileýän. Sag boluň. Minnetdar. Bu dört ýyl bu dört ýyl seniň üçin näle geçdi diýýän. Bu dört ýyl meniň üçin gaty kyn wagtlaram boldy, gynandyryjy wagtlaram boldy, begendiriji wagtlaram boldy. Köp kişini tanadym. Hakykatdanam köp ynsanlaryň häsiýetlerini öwrendim. E, näle edeňde nälelik bolýar. Şu wagt indi meselem kamera garşy gepläp otyryn, özümi şeýle bir rahat duýýan, bara şeýle bir rahat duýýan, ýagny muny e, düşündirip bilmeýän. Türkler aýtýar, anladylmaz yaşanır diýýär, ýagny şolar ýaly-da bari. Ýagny hakykatdan hem men e, etýän işimi söýýän. Siz Türkiýede haýsy uniwersitetini tamamladyňyz diýýär. Men Türkde uniwersitet bir ýylja okadym. O-da Alanya Keykubad uniwersitetini okadym, onam taşladym. Näme üçin taşladym sebäbi halaýan bölümim däldi birinjiden, ikinjidenem ýani öwretýän zatlary maňa gaty erbet ters geldi. Meselem aýdaýyn. Wilka, çemçe, stoluň üstüne nälet goýulmaly zat edilmeli şolary öwretýärdiler ýani bul meniň üçin elbetde ýani durmuşymyzda gerek bolup bilerdi ýöne meniň üçin şol bir gyzykly bir neme bolmady. Bir zat öwredilýän zat bolmady meniň üçin gyzyk Gyzykly däldi o sebäpdenem ony taşladym. Şular ýaly wideolary çykarmagyňa dowam et. Nesip bolsa. Siziň goldawyňyz bilen dowam eder nesip bolsa. Nasyl başardyn internediň bu kadar ýaýgyn olmadygy zamanlarda içerik üretmegi? Şeýle bir zat aýdaýyn ilkinji başda başlan wagtym men diňe surat görnüşinde paýlaşýadym surat aşagyndan Ýazgysy, Surat aşagyndan ýazgysy dört bäş sanak mysal goýaryn. Ondan soňra wideo geçip başladym. Gijijik wideolary üstünde goýup başladym surat ýerine. Şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip gitýärdim-de, şol wagtlar irden bir post paýlaşýardym, günortan bir post paýlaşýardym, agşam bir post paýlaşýardym. Ýani şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip dowam etdim. Ýani günde üç-dört sanak post paýlaşýan wagtlarym bolýardy. Indi şu taýda başga soraglara geljek. Mundan öňräk, e, mundan öň soralan soraglara gelmekçi. Aman näçinji ýyl siz? E, men muny ýeke-ýeke jogaplap oturmaýyn. E, hemme hemme özüm barada, ömrümde döredijilik diýilýärmi näme, indi şo barada gysgaça aýdyp geçeýin. Özüm Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň e, Şöhrat daýhan birleşigi, ýagny üzümçilik daýhan birleşiginde Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň otuzynjy sentýabrynda doguldym we ol ýerde dört ýaşyma çenli ýaşap, Aşgabat şäherine göçdük. Ol ýerde üçünji mekdebi, üçünji klasa çenli okap, dördünji klasda-da ýene-de şo obadaky mekdep, otuz ikinji mekdebe geldim. Ondan soňra sekizinji klasda-da Ýolöten şäherindäki birinji orta mekdebi okadym, on birinji klasa çenli hem şo taýda tamamladym we okuw gutaran badyma-da bärik türke Türkiýe döwletine geldim. Şolar ýaly, ýani meniň başdan geçirmem. Bärde türkdedi şu wagt, e, enem, atam, ejem, dädem, jigim bilen ýaşaýar. Ýani maşgalam bilen ýaşaýar. Köp kişiler aýtýar, soraýarlar, şeýtdi, maşgalaň bilen. Aw, maşgalam bilen ýaşaýan diýdim. Sen haçan öýlendiň diýip. Maşgalaň bilen diýende, ýani enem, atam, jigim bilen ýaşaýar. Öýlenmek, zat etmek şu wagt şondalyk kürnemem ýok. Indiki nämämiz? Nämeden operasiýa bolduň? Muny men Instagram saýpamda paýlaşypdym. Nämeden operasiýa bolanym iki müň ýigrimi üçünji ýylyň awgust aýynyň ýigrimi birinem, ýigrimi ikisinemi, şolar ýalak bir wagtdy. Metroda aslynda bir ýere gidip barýardym, magazyna zada daşaryk aparadyma bir aparat almana gidip barýardym. Şol wagt metro mündim. Metro münenimde edil şu taýymdan, şu taýyma pyçak dürtülen ýalak bolup başlady. Gijijik, gijijik, gijijik, gijijik. Ondan soň 3-4 durak gitdim. Duralga gitdim. Ondan soň has beter boldy be. Ýani men dem alyp bilemok. Ondan soňra ýokary çykdym garawulyň ýanyna. Aýtdym, men diýdim, ölýän häzir diýdim. Derrew diýdim, maňa tiz kömek, ýani ambulans çagyryň diýdim. E, çagyrdylar, şo taýda men özümden gidipdirin. Ýani men bilemok hiç zady. Ambulans geldi, e, tiz kömek geldi, skora pomoş. E, gelenden soňra meni e, hassahana äkitdiler. Şo taýda äkidip barýarkalar diňleýärler. Şu çep tarapymdan hiç zat eşidilenok. Ýöne ýok hiç zat eşidip bilenoklar. E sag tarabym gülýärli hiç zat ýok. E ondan soňra ýene-de dem alyp bilemok. Burnuma zat dakyşdyryp zat edip. E ondan soňra gitdik zat etdik, röntgen çekdiler zat etdiler. Öýken sönmesi, ýagny akjiger, öýken sönmesi diýip bir zat bar eken. Hor uzyn ynsanlarda bolýan bir hassalyk eken. Ýöne öýkeniň şu gapdaly ýok. Nälet indi. Şeýle görkezeýin. Meselem, öýken şu gapdaly bir bölegi bolsa, şunuň şu gapdaly ýok, ýagny kiçelýär, öýken gysylýar, daşyny howa gurşap alýar. Ondan soňra şu goltuň altynda, goltugymyň aşagyndan e, iki gapyrgaň arasyndan e, deşip, şo taýdan şlanga sokup, 3-4 dünýälik şlangada gezmeli boldum. Şol wagtam e, şu şlangadan meniň öýkenimiň daşyndaky howany çykardylar. E şeýtdirip şeýtdirip ondan soňra doktoryň aýdan zadam e, semremeseň ýene-de meniň ýanyma gelersiň diýdi. Azda kände e, virus toplaýar. Öýkenim zadym näme etýär? Ýani al virus toplaýar-da ýene-de e, gowy, ýani şu wagtlykça Daýy şükür gül ýaly. Indiki soragymyz. Sen şu wagt nirde we näme iş edýäň? Türkmenistanyň niresinden? Türkmenistan nirelerine ýaňy aýdyp geçdim. Şu wagt nirde? Stambul, Ümraniýede ýaşaýan. Açyk adres bermeme gerek ýok bu kadiýa. Şolar ýaly. Näme iş edýän? Näme diýilýänini freelancer türkmençesi. Erkana iş etýän, ýani bir ýere bagly bolmadan. iş etýän. Wideo çekimleri, reklama çekimleri, toý çekimleri, onuň montažy diýer, zady diýer, şolar ýalak işleri edýän. Türkmenistana gitmekçimi? Nesip bolsa, e, maý aýynda ýa-da iýul altynjy, ýedinji aýlarda, iň giç çalsam sekizinji aýda nesip bolsa, e, Türkmenistana gitmekçi. Şol ýerde e, siz bilen hem nesip bolsa görüşmek e, nesip etsin, miýesser etsin. Indiki soragymyz Amerika gitmek isleýäňmi diýen. Amerika gitmek isleýädim. Dim. Öň. Şu wagt hiç elek ýalydy bir otaýyk bolan höwesim ýok. Sebäbi e, käwagt Instagramda, storyamda, hekaýamda zadmyda paýlaşýan men ara. Meselem aýdaýyn. Ýöreýän merdiwen bolýar basgançak. Şol. Ýöne şoňa münmänem gorkýan ýa. Sebäbi näme üçin? Men şonuň şo taýda bolan heläkçilikleriň wideosyny zadyny görýän. Gördüm. Bu sebäpdenem şoňa bir tarapdan birazjyk howply garaýan. Ýani şoňa münenimde ünsli bolmagym gerek. Meselem. Durmuşymda bir erbat wagt ýagdaý bolýa. Aýdaýyn häzir telefonym döwülýä diýeli. Hiç elek ýa-da telefonym ýok diýeli. Ondan soňra men şoňa gynanamok. Sebäbi näme üçin? Hiç ömründe telefony bolmadyk kişileri görýän. Ýani muňa-da men şükür etýän. Mende boldy şo zat. Ýani telefon boldy mende. Men muňa gynanmama gerek ýok. Ýa şolar ýalak birazjyk nemeräk bir düşünjäm bar bu tarapdan. Durumy ýa kofe demläpdi gaba. Maňa ýene gelen soraglaryň biri, Aman men suratçy bol, suratçylyga başlamak isleýän, wideoçylyga başlamak isleýän, nälet apparat almagy maslahat berýäňiz? diýip ýazanlar bar. Men olara-da ýeke-ýekede jogapda beripdim. berenlerime, bermediklerime-de şu taýdan jogap bermek isleýän. Şeýle bir zatda, jüýüňizde näçe puluňyz bar? Meselem, 1000 dollar barmy? Ýa-da 2000 dollar barmy? Şoňa görä üýtgeýär. Men wideoda düşürmek isleýän, e, suratam düşürmek isleýän diýseňiz, Meniň ilkinji başda ulanan aparadymy size maslahat berip biler. Sony a alty müň üç ýüz. Gaty gowy aparat. Ýekeje problemasy bar, o-da zarýady çalt gitýär. Ýani kyrk bäş minutdan wideony hiç elek ýadady kesmedik ýagdaýynda kyrk bäş minutdan bir batareýanyň zarýady ölýär. Ýani şonuň üçin toýa zady gidileninde iki sany batareýa alýaň, birini zarýada goýýaň, biri ölýänçä beýlekini dolýar-da. Şeýtdirip dowam edilýärdi. Ýa-da ekstradan uly-uly batareýalar bolýar. NP 750 zat diýlip, olardan alyp dakyp bilersiň. Ýok, men Sony ulanjak ýa Canon ulanjak diýseňiz bolsa, olaryňam içinde başda başlap bilaýjagyňyz derejedäki Canon M50 Mark II bir fotoapparatda. Onam ulanyp bilersiňiz. Oda 4K çekim etýä, wideo düşürip bilýä. Olaryň hemmesi crop sensor. Ýani crop sensor bolanda ýani içine alýan ýani meselem aýdaýyn, men şu wagt ulanýanym kameramyň sensory şular ýalak bolsa, ol kameralaryň sensory şular ýalak. Meselem telefonyň kamerasynyň sensory kükürdiň dänesi ýalydyr. Ýani şolar ýalak bolup gitýä. Meniň aýdanlarymky crop sensor. Ýani kiçi nemeleri, sensurlary. Şolar ýalak bolup gitýär, full frame ba, e, olar birazcykda bahasy gymmat. O sebäpden başda başlamak isleseňiz, şol apparatlar bilen başlap bilersiňiz. YouTube üçin eliňdäki imkanlardan ýararlanyp bu YouTube açyp bilerinmi? Elbetde açyp bilersiň. Näme üçin açyp bilmersiň ýa şu wagtky açanlaryň e, näme tapawudy bar? Ýani şu soragy soran kişiniň ýalňyşmasam iPhone bolmaly. Çek wideoňy, otur kameraň garşysyna näme etmek isleýäň? Gün çek, hiç çilek ýadady çekinme. Elbetde başda mende de çekingençlikler bol, çekingençlik, çekingen, çekinýän wagtlarym bolýady. Hiç çilek ýadady oňa näme etme, öwrenişip gitýäň. Bir yşygyň olsun normalnje ýani öýüň yşygam bolýa başda o neme zady ýok ýöne näçe yşygyň gowy boldugy üçin şonça gowy bolýa ýöne mende henizem hazir wideoň arkasyndan görkezerin nähili yşyk ulanýanymy ýutub başlajaklary ilk nämeden başlamaly nähili ýöremeli telefon bilende bolsa vlog çekip bilerinmi elbetde çekip bilersiň meniň ýutub kanalymda ilkinji başda çeken vloglarym bar hemmesi telefonda çekilen şu wagt görýän bolan näme gülýän ýani. Şo wideolary gaty aşypkasy gaty neme zatlary kän. Näsazlyklary gaty kän. O sebäpden ony göhji wadan gör gülýän. Elbetde başlap bilýän. Telefon alýan, arka kamerasyny ulanýan esasy. Özüň kän görme. Özüň görseň ünsüň şoňa gider. Ne mesele men kameramyň gapdalynda özüm görýän ýöne kän şoňa seredemok diňe kadrdan çykýanmy kadrdan çykamokmy ýada kamera öçdümi öçenokmy şo zatlara seretmek üçin ulanýan ýöne wideo çeken wagtyň sabyt bolsun ýani neme bolsun titreme zat kän bolmasyn Özüň üçin nälik udobny hereket edip bilýän bolsaň, şolar ýaly hereket et-de, göniçe, kiçiläk ýagdaýda çekinme. We ondan soňra Ýutubda, indi türkçe bilýän, şu soragy soran kişi türkçe bilýär. Ýutuba ýaz, nädip Ýutub kanal açylar. Ýani başdan soňuna çenli hemme zadyny öwretýärler. Meselem men özümden mysal bereýin. Men Premiere Pro, Adobe Premiere Pro-ny, meselem, wideolarymy zadymy şonda montaž etýän-de, şonda diňe YouTube-dan iň köp öwrenen zadym, ýagny dogsan prosenti YouTube-dan öwrendim. On prosentini bolsa özüm çokap, zat edip öwrendim, wideomontažyň. Sebäbi o taýda saňa başdan soňa çenli mugt, ýagny mugt ýagdaýda öwretýärler. YouTube bar, şeýle bir gowy bir platforma bar, ulanmagy bilsek. O taýynyň biz gadryny bilemizok. Ýagny başga ýerlerde meselem dil kursyna zadyna pul bermäne gerek ýok. Gir şo taýyk, öwren. Hemme zady başdan soňuna çenli öwretýärler. Şeýle bir gaty kän kişiler bar şo taýda. Bar gaty ýokary hilli kişiler bar. Giriň, öwreniň şo taýdan. Meselem aýdaýyn, e, grafikçi men bolmak isleýän. Gir, öwren. Telefon ussasymy bolmak isleýäň? Gir öwren. Aşpez bolmak isleýäňmi? Şo taýda bar hemmesi. Gir öwren. Ýani hemme zady öwretýärler. Meselem ulanyp otur ony aparadymmy? Şonuň bir ýeri döwüldimi girýän şo taýdan bakýan. Ýa-da kompýuteriň bir zady döwüldimi girýän şo taýdan bakýan. Ýani hemme zat bar. Youtube diňe ters zatlar paýlaşylýan ýer dä. O taý diňe bir gülmek üçin komedi komedi tar komedi görnüşinde bir zat görülmek üçin girilýän ýer däl o taýlar diňe. O taýdan bilimem alyp bilersiň, ylymam alyp bilersiň, o taýdan indi professora bolup bilersiň diýjekkä. Ýöne özüňi gaty ýokary derejede ösdürip bilersiň Youtube-da. Ýani munuň üçin ulanmagy bilmek gerek. Bilemok siz nälik ulanýaňyz ýada gapdanda kişi nälik ulanýa ony bilemok tiktoga ola wapşe uýh ýaman erbet bozuldyňyz äý meni bagyşlaň welin wara bular ýalam derejede bir gitmäň a. Ýani tiktokda ýalan ýok ýani men göni aýdaýyn wara özüm zat paýlaşmana utanýan wagtlarym bolýa. Sebäbi olaryň wideosy geçip durka meň wideom ara gelse, mysal berip aýtýanda, olaryň wideosy geçip durkalar meň wideoma gabat gelse, meňkä mitýär. Nile? Ýani bu sebäpden bolýar la otaýlar. Şolar ýalak mähriban dostlar. Başga näme soraglaryňyz bar bolsa ýa-da näme gyzyklanýan bolsaňyz wideonyň kommentariýa bölümine ýazyp bilersiňiz, şol ýerden sorap bilersiňiz. Kanalyma agza bolmagy, Instagramdan, TikTokdan, TikTokdan meni yzarlamagy unutmaň. Meniň üçin ýatlama bolsun diýdim. Siz üçin hem şulary ýalak bir giňişleýin gürrüňdeşlik hökmünde bir wideo bolsun diýdim. Şu wagtlara kameranyň içine güni seretýän welin bari siziň ýüzüň gözüňize seretýän. Gaty özüm rahat duýýan. Indiki wideolamda görüşýänçäk hoş sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Ba, gaty köp gepledim-ä bari.